Hina jañeme'ẽva Ñandejára ko ára porãitépe, Ñandejára ome'ẽ rupi ñandéve ko ára pyahu jajesape'a rupi ikatu ñaime ko'ág̃a oñondive'ekuéra ñahesa'ỹjomi hag̃ua Ñandejára ñe'ẽ porãite káda día, mbykymi ñañeha'ãva jajapo ñane rembiapo Ñe'ẽmbykymi jajepy'amongeta hag̃ua. Chéguo añomongeta chemiépe nendie ko téma sóvre Jesús jeju jey. Ñandejára Jesúsngo opromete va'ekue ovujeýtaha. Ha ko San Juan catorce, uno al tres-péngo ha'e péicha he'i, Péva oĩrõ guare ko yvy ape ári gueteri, péva un poquíto ánte de oho la a la crucifixióma, en la u, en el último, penúltimo día de su vida mboyguepe ári. He'i Jesús, San Juan 14, uno al tres ve péicha, Ani pejepy'apy, pejerovia Tupãre ha pejerovia avei che rehe. Heta rendaguã che ru rógape oĩ, ha che aha ambosako'i peẽme pene rendaguã. Nda'upéichai rire, namombe'úi va'erãmo'ã peẽme, ha aha ha ambosako'i rire peẽme pene rendag̃ua, aju jeýta, peiko oĩta promésa, aju jeýta pogueraha hag̃ua che ndive, péicharõ peẽ peiméta avei pe che ahatahápe. Mo'ũ la Jesús ohóta? Ha'éngo he'i, Ahata yvágape, Upépe oĩ heta pene hendagua he'i, Aníke pejepy'apýti, he'i ñandéve kuri, ani pejepy'apýti, pejerovia che Túare ha pejerovia cherehe. Ha peẽ pejeroviárõ che Túa ha pejerovia cherehe, peẽ upéva pegueroviáramo, Che amombe'use peẽme jaipota opyta ohechakuaa porã ha ambosako'i peẽ pene rendag̃ua. Ha ambosako'ipávo la pene rendag̃ua, ajujeýta pogueraha pe che aime hápe peime hag̃ua. Madea con la ña mano alguno ha y oye porta porra ojo ma vivaga ve mucha manda pico te ita ma Jesús ya de acá la ojo ma oí la mano a la vivaga ve un mara o te yende acá ha engo con ape he i se a yu ye ita hasta prepara pe ne menda ma ha prepara pa ve yu ye ita po jeca y catu ma icha pe se a imeja pe pe imeche ndive. Moõpe la Ñandejára Jesucristo la hóra, ha'éngo ohóma la yvágape. Ha upépe oho oprepara ne rendag̃ua ha che rendag̃ua. Ñane rendag̃ua la oho ojapo ha'e upépe. Ha entonce opreparapa upéva ha'e ou jeýta. Ha peikuaápa ndaha'éi oĩ la ha'e opreparapánte la oñekotevẽva hína. Ñande jajeprepara ha'e la oikotevẽva hína. Porque la nde ha che ndajepreparáiramo ha la ha'énte opreparáramo péva ndoservíi. Ñande jajeprepara pe ha'e oprepara háicha ñane rendaguãramo. Amo oĩ heta lugár ha indofalta mo'ãi mavete pe hendaguã. Enterovete ahose avie ha oaseita avie la tape añetete, upépe oĩta hendive. Aháta che, rehóta nde, jajotopáta ha mboyvate. Mba'épa calcula che irũ? Jajepreparákuri ñimemba'aguã ñondive amo yvága, ñañoañua hag̃ua Ñande Salvador Jesucristo-ndi ha ñañoañua hag̃ua añandeave jaiko hag̃ua Ñandejára presénsiape por tóda la eternida. Ñandejára tanderovasa ko'ág̃a che angirũ.